xexlẽme blaeve-vɔ-ɖekɛ yi ɖe blaeve-vɔ-etɔ̃lia dzi. Egbɔgblɔm be, Bena wo katã woazu ɖeka sigbe ale si wò Fofo nèle menye eye nye hã mele mewò ene. Bena woawo hã woazu ɖeka le mía me, bena xexea me naxɔe ase be wòe dɔm ɖa, eye nye la, ŋutikɔkɔe si nètsɔ nam la, metsɔe na wo, bena woazu ɖeka sigbe ale si míawo hã míele ɖeka ene. Nye la, mele woawo me, eye woawo hã wole menye, bena woazu blibo le nu ɖeka me, bena xexea me nadze sii bena wòe dɔm ɖa, eye nèlɔ̃ wo abe ale si nèlɔ̃m ene. Eye wònye Kristo nye vi gbãtɔ Eye eya me wɔ mí la, Yesu va nɔ mía me. Ekpɔ míaƒe nɔnɔme. Ekpɔ leke mí le funyafunya wɔm mía nɔnɔewoe. Ekpɔ leke mí le nu gblẽm le mía nɔnɔewo ŋuti. Ekpɔ leke mí dzi mía nɔnɔewo ƒe anyidzedze. Ekpɔ leke mí te mía nɔviwo ɖe to. Eye wòkpɔ nu vɔ̃ yiwo katã wɔm mí le ɖe mía nɔviwo ŋuti. Esia ta ekuku ɖem na Mawu ɖe míawo mía ta be, Papa, yi nɔviwo gbɔ, yi dzesiwo, yi nya míaƒe nɔnɔme, yi nya leke míele, aleke míele kple mía nɔnɔewoa, yi dzi be ya Mawua nadɔ eƒe gbɔgbɔ yi ke nye ɖeka wɔ ƒe gbɔgbɔa nedɔe ɖo ɖa be míawɔ ɖeka le xexi ya me eye woadze si woanyɛ be xexi ya me nanyɛ be eyi ke yi Kristo yi va Yi wɔ mí ɖekawoe, elabe yi le mía me, eye míexɔe se, míexɔ Yesu dzi se ta. Yesu le mía me, eye míawo hã míele mía eme. Edo ŋugbe be, Minɔ menye, be nye hã manɔ mia me. Elabe nye manɔ mia la, mate wɔ naneke o. Yesu ƒe mía me manɔmanɔa, mí mate wɔ naneke o. Ta egale ŋku ɖom dzi na Fofoa be anyigba, esesẽ, anyigba xɔ dzo. Nu ɖeka biam Aƒetɔ la koe nye be míawɔ ɖeka. Ɖekawɔwɔ manege ɖe mía me o, eya ta wògale kuku ɖem na Fofoa le dzinu adelea me, elabe eke su nɔ anyi kple mí le dzinu atɔ̃ ɣiawo va yia, ekpɔ nu yiwo ke míwɔ kple mía nɔnɔewo, nu yiwo ke míewɔ kple mía ŋutɔ mía ɖokui. Gake egbea, yi ke nye dzinu adelea ƒe ŋkeke gbãtɔa, Yesu le kuku ɖem na Fofoa be, Le ka ke wòle hã ɖe, nezi mía dzi ne Da amenuveve, yi ke nye Gbɔgbɔ Kɔkɔe, nye Ɖekawɔwɔ ƒe Gbɔgbɔa, nekɔe ɖe mía me. be míalɔ̃ mía nɔewo, be womegagblɔ be yeɖeka ko ye wòlɔ̃ o, ta elɔ̃ míawo hã, elabe zi ale si ke míele ye me koa, ele be Mawu nede lɔlɔ̃ te to ma, nede mía me be míawo hã míalɔ̃ mía nɔnɔewo. Ke yi ke Aƒetɔ la le nya ya gblɔm na mía, medi be wò hã wò ƒe dzi natsɔ ame ɖe ƒe vodada akee le egbea me. be lɔlɔ̃ ɖeka wɔwɔ, ŋutifafa neva. Nu si ke mèdi be nuwɔ na yewoa, wò hã mègawɔe na nɔviwò. Nu yi ke dzɔa dzi na wòa, wɔe na nɔviwò. Eya ta Aƒetɔ la be, Lɔ̃ hawòvi abe wò ŋutɔ ɖokuiwò ene. Medo gbe ɖa be dzinu yeye ke me Kristo kɔ mí da ɖo, Mawu kɔ mí da ɖo, míto nu geɖewo me le dzinu atɔ̃awo katã va yi. Ke adelia ƒe ŋkeke gbãtɔ yi ke me míege ɖoa, medo gbe ɖa be kɔsiɖa ɖesiaɖe yi ke le dzinua me nanyo. Dzoɖa ɖe sia ɖeke le dzimia me nyo. Braɖa ɖe sia ɖeke le dzimia me nyo. Kuɖa ɖe sia ɖeke le dzimia me nyo. Yawoɖa ɖe sia ɖeke le dzimia me nyo. Fiɖa ɖe sia ɖeke le dzimia me nyo. Mebe memliɖa ɖe sia ɖeke le dzimia me nyo. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amegbɔnɔnɔ yi ke nye ɖekawɔ ƒe gbɔgbɔ ne xɔ anyi nɔ. Lɔlɔ̃ na ge ɖe mia me yi ke tso dziƒo tso Mawu gbɔ la gbɔ. Edɔ mele mia wu ko tsikɔ hã mawu mi o. Ega mavɔ le mia si o. Lãmesẽa nye mía tɔ. Míanɔ ŋutifafa me. Míayi agbɔ. Mewɔ ne wɔ mí kesinɔtɔ ƒe kesinɔtɔ. Medo gbe ɖa be dzinue ke nye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzinua. Nana yiwo katã hiã mí le dzinuya me. Gbɔgbɔ kɔkɔe nakɔ na mí hena Mawu ƒe dɔla ƒe dziyiyi. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Woyrɔ le ɣeyiɣi vevia me. Le Mawu Etɔ, le Mawu Vi kple Gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen.